ngai rĩu nĩkĩ ũreka we mwĩhia we ndaigua niĩ ĩno nĩ ngiriki ĩrario french niĩ rĩu ndĩragĩthire handũ ndĩra- rĩu mũndũ ũcio aranjĩraga acamanirie no no mũndũ arĩ ka class 8 etereire gũthi form 1 aracamania na kamũndũ kau kamũndũ kau maũndũ marĩa karamuonithie Atĩ kamũndũ kau kaigana atĩa? nĩ hĩndĩ karenda kũingĩra form one Ona ndwagithie mũno. kamũndũ kau maũndũ marĩa karamuonithie nĩ maũndũ we harĩa arĩ nĩ mũndũ mũgima ona ndi Na ndoi. ti atĩ ndoĩ A- aratwarirwo njĩ reke ngũ explainire kũrĩa aratwarirwo nũĩhe

acutithio Mm. atwarirwo backseat e e kũu backseat ona nĩ aramenya kũrĩa rĩ angĩgacoka kũmenya ruti ĩrĩa agerio rĩ Ii, e Rift Valley e Rift Valley just like that e Rift Valley na gũtirĩ na thĩna bara inyuĩ

that kind of a roller coaster ona ndi- I- I- I'm not even shocked ona ndingĩkĩmakio nĩ ũndũ ta ũcio ona ngwĩciria mũndũ ũrathiĩ form one rĩ ona nĩ mũndũ ũikarĩte mũno thaa ici kĩ- tathiĩ bae Ngai, tiga itherũ kiurauga we ona orio twana toto tonini rĩ Ah. we nduonaga twana tiktok tworio kĩũria agakwĩra kĩũndũ akambia aka- akauga kĩũndũ ũkamba ũkamaka na nĩ mwana Well- wĩna mĩaka ĩtano Hmm? ũmenye Rĩu thimũ mũndũ ta ici ũcio- rĩu- rĩu- thimũ ici ciũ- ciũkĩte cigacenjia maũndũ maingĩ mũno tv so so with As that, in- with that kind of a person agĩkinya level ya level ya rĩrĩ nĩ arenda gũceto na mũndũ mm. afu that's the kind of life amekuwa nayo mm. Mhm, niambie kama itawaka

but there are things twagĩrĩirwo kũ- kũrora nĩ wakĩreherwo cv hmm? nona cv ĩyo kuma kuma ndĩrakĩmakia wĩ kuma wĩ six. ĩrakĩmakia kuma six by the time ũroka atĩ irora ya mũndũ rĩ na tokorwo nĩ mũndũ ũtarĩ na cv ta yaku rĩ

ũreciria nĩ egũkenio nĩ mũndũ ta ũyũ aratwara Rift Valley ũyũ ũtarĩ kĩndũ Ai, arabu ũkoya that is the reason ya gũtiga mũndũ tũtingĩiguana we cannot we are not on the same level andũ nĩ meke atĩ let me ask Twĩrore. you by the way, on that point ũngĩkora mũndũ wĩna experience teyo rĩ is that a factor for you to say ah no no

kũrĩ andũ megũkorwo me like no no I think I think obviously just as just as a human being he ũrĩa ngwĩciria no angĩkorwo nĩ mũndũ kĩhakiri na emotionally twĩ handũ hamwe rĩ na and we want the same things those are things we can work around

mĩrigo yaku ĩgũtuĩka mĩrigo yakwa Mhm. Mm. rĩu ũrekuithia mĩrigo ũtagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩkua Mhm. Mm, na mĩrigo nĩ yagĩkuirwo nĩ jesu rĩu Ĩĩ. rĩ mũrekuithia kĩ mũtithie mũgere ngai niĩ maũndũ maya mothe njehereria nĩ nĩ ndona mũndũ na nĩ tũrenda gwĩka this ki- something you know to allow allow us to do this thing and break these things that we have carried these mirigos Mhm. mm. allow us to put them down

But sometimes we don't have the details rĩu nĩ ũguo nĩguo wakĩobservire ũgeciria mwĩrĩtu okona akĩagĩrĩrwo gũteithia anga kũgũra anga ageka shopping anga ageka kĩ na tokorwo werĩ akũrire in a family where the father was doing maũndũ mothe no na that kind of set up ini tutira we are not meeting somewhere in the middle do you think it's a problem of uh, c- communication yes it's a huge Like- problem

mzee ruto Mm, mũgokĩra tene Ah. tũgokĩra tene mũgeke atia Eh, tũthure kĩrĩa kä å ndengũ Okay, okay, mũcere ah, okay. eni mũgokĩra tene tondũ nĩnona Anyway. andũ okoya this somebody of viewers mũrore economy ĩrĩa mwĩ nayo Mhm.

kĩrĩa mũndũ wothe onaga nĩ gĩthaka Aha. so right now most of us tũtingĩthiĩ for what everyone sees as beautiful and pretty because Aha. you very well know that mũndũ ũyũ akorwo ndarĩ na settled mind

yani shainĩ everybody kĩndũ can see. baba okĩra ũguo akauga ngai ngai never my son my son Ũrokire kĩndũ ũguo. thiĩ ndĩraugire gũkũ mũndũ ndakanagũre iria ng'ombe ĩrĩa ĩrutaga kiro mĩrongo ĩrĩ mũthenya ũmwe nĩ yaku kumanagia na ũmũthĩ nĩ ũrĩa ũrekire nĩ ũrĩa ũrengi nĩ ũrĩ- Nĩ ũrĩ- nĩ ũrĩ- nĩ ũrĩithĩtie

arĩa me- meigĩte hau rĩ Mm. Mm. nĩ ũmenyaga ũyũ angua na ti atĩ nĩ arĩa gũkua before Mm. ũyũ angua No kana ĩkũngũithie. nĩgũkinya. manima yao na no ĩkũngũithia nawe ndakwĩra woya nduthi ĩyo Mhm. no mũrĩgwa Nĩguo.

okay this i'll tell you off camera nĩgĩũkaga atĩ automatically atĩ ũmũthĩ ũgokĩra atĩ nĩtwakorana na kĩno thiana ngai nĩ anjĩra njwani this is it nĩwe ũyũ eh ndigwĩcira gũthiaga Rĩu nĩ rũrũ bau- na angĩkorwo angĩkorwo gũthiaga ũguo mũnjĩre comment section but me in my journey that is not how it goes mm.

he has designed that ndwagĩrĩirwo gũikara on this earth on your own we we we weiga nake rĩ three nĩyo ya tha ĩmwe yoka rĩ nĩ ũkũmenya three nĩyo nĩ yagĩrĩirwo kũnginya mũmba mũmbatha na is very angĩkore nĩ mũgũthiĩ complicated. mũ- it is quite complicated and that is Very. why wagĩrĩirwo kũiga somewhere close to him nĩgetha ũkoragwo na, na, na leakage

ndũgĩikare wĩ wiki no augire gũikara wĩ wiki nĩ kĩrĩa greatness you, you stay alone yeah yeah but that is not ti atĩ wĩikare ũgũikara wĩ wiki maica maku mothe it's possible woni oh okay wakwa wa ũrĩa eh joani na me atakũrire hamwe ma Eh, nĩguo nĩ- gakobera cai Eh, don't do that. Eh? Eh? Eh? Okay, mukorwo tondu gutire mundu wa kurugira oroka gwakwa na, na muthuri waku na muthuri wa weswe yeah? no ko twakorire hamwe ko ndawa no ko ndakumenyire when we were this young age kinothia don't do that that mathabu na ndakwira thaa ici by the way athĩa na rĩu ũguo nĩguo ndĩrakũra ye niĩ ndĩ serious ona onakorwo nĩ podcast tũreka basiĩ onakorwo nĩ ngaenda kuko ndĩikaĩ ndigoka nĩ ngakũhũrĩra thimũ ngwe- nĩ- nĩndenda gũcera kana nĩ ngatũmaga kĩrĩa

kwĩ improve nĩgetha by the time you're getting to a situation where nĩ ũrenda mũndũ Mhm. mm, kana mũndũ nĩ aroka Mhm. ak- agũkore with the best version of yourself and not only at emotionally nginya financially nginya career The- the- wise the- nĩgetha the hatikanakorwo na issue ya haha na haha ndũkinyĩte harĩa wagĩrĩirwo gũkinya nona

eh, maũndũ macio mothe tauga rĩ tũtirauga atĩ we are specialists kana we are athingu kana ithuĩ nĩ ithuĩ tũĩ Thingi Angĩkorwo we- Maria. angĩkorwo wĩna opinion ĩngĩ different rĩ ta twĩre comment section ũtwĩre aca hau joani hau wauga rĩ nĩ ndigwĩciria gũthiaga ũguo niĩ nĩ njikarĩte mĩaka ĩigana ũna Mm, na ũrĩa nyonete what has worked for me

Karĩ mo. Kama ũtarĩ hakiri njega. No aragia ũguo. Tena andũ no Anjĩra nĩ. ndio ndio we. Niĩ ndauga atĩrĩrĩ. Niĩ ndĩ ũrĩa ndĩ. You- You are who you are. Me I am her, yes. Yeah.

wa ng'ondu ciake Ya. na hindi o yothe ng'ondu icio ciakĩmũkĩra rĩ Eh. nĩ ciamũkĩrwo nĩ tũramũkĩra ng'ondu Haiya. anyway, rĩu rĩ Rĩu ng'ondu nĩcio target ici ĩhĩ we makĩgũthiĩ. niĩ ndinaga ũguo we Kai, message ya- niĩ ndauga atĩrĩrĩ Kai. niĩ ndĩrĩ o haha ũguo ũguo ũranyona ũguo wanyona nĩguo hana nĩ ndĩroria ngai andore na ritho rĩa tha tondũ